хӑй вӑхӑтӗнче тата унтан маларах Мускавра СССР писательсен союзӗн комсомол организацийӗн секретарӗ пулнӑ. Вӑл питӗ активлӑн вӑрҫӑ пуҫланассан хӑй ирӗкӗпе фронта каять. Комсомольский правда хаҫатӑн корреспонденчӗ пулса. Вӑл Мускавра пурӑннӑ пуль, Мускавра, Мускавра пурӑннӑ.

мар ну врачупа хаҫатра чӑн малтан комсомольски правда ҫырса кӑларать кайран гайдар ҫухалнӑ вырса вӑхӑтӗнче ӗнтӗ вӑл гайдар талантлӑ ҫын халӑх ҫуратакан писатель умри ҫынсен кӗвӗҫекенсем ялан пулаҫҫӗ гайдара вӑйне элек сарнӑ, нимӗҫсем патне тасарайнӑ тесе ҫухалнӑ та ха. Пулсамна ӗненмесӗр Киева ирӗке касассӑн ҫав та ҫухалнӑ ӗнтӗ, ҫав та мӗне шырама тытӑнать, вара Айдар вилтӗпленеше сутпать. Айдар вилтӗпленеше сутса ҫырса картать вӑл. Ӑста та нимӗҫсем патне тарса кайман. Мӗн нимӗҫсене хирӗҫтерсе пуҫне хунӑ. Ҫавна ырӑ сӗм нумай тунӑ вӑл. Мускавра летят, мӗн Комсомольск правда хаҫат мӗнӗнче музейӗнче пӗр пӳлӗм талӑп ячӗсем ҫине суратса ҫырса кӑтартнӑ. Хамӑрӑн литература музейӗнче ним те ҫук. Мана ҫав тери интересет. Ӑнланмастпӑр-и пӗр, пӗлместпӗр-и? Унтан вара Вӑрҫӑ хыҫҫӑн ӗнтӗ вӑл вӑрҫӑра аманнӑ пул, аманса кине таврӑннӑ. Ялта пурӑнчӗ, патӑрьелӗнче пурӑнчӗ. Чувашине таврӑннӑ вӑл вӑрҫӑ хыҫҫӑн. Чувашине таврӑннӑ, патӑрьелӗнче пурӑнчӗ. Мӗн, малтан хӗрарӑмӗ Мускавра пулнӑ ӗнтӗ, еврейкӑм. Хӑй фронтра чӳне таҫта хваттерне сутса тухса кайнӑ такампа. Вара кунта мӗн Бабенкӑна качча килчӗ вӑл. Бабенко ун ҫине врач пулса подредитель слет пулсан пӗрлешес. Алла виҫҫӗмӗш ҫулта писательсен союзӗн председателӗн ҫулта речна. Ун чухне писательсен союзӗ міне пулса вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те каярах пытанчӗ ӗҫленӗ ӗҫ-хӗл ӗҫленӗ. Унӑн пӗртен-пӗр пӳлӗм пулнӑ пичет ҫуртӗнче. Талвир хӑйӗн авторитетпе усӑ курса

Пӗрремӗш ҫуртӗнчеччӗ, икӗ хутлӑ ҫурт пулнӑ. Халь ҫук ӗнтӗ вӑл. Ҫавӑнта хула исполком председателӗн пӳлӗмӗ, пысӑк пӳлӗм ӗнтӗ. Кунта мӗн пур пӗтӗмӗшле пысӑк приемнӑй пур ӗнтӗ. Ҫавсем пек мӗне хула исполкомне валессине ҫурт тунӑ. Куҫа каймалла. Калаҫса тӑрӑлать малтанах. Куҫа кайсассӑнах Ҫак пӳлӗмсене пӗриншӗне пӗринпе писатель союзне парасси пирки. Ҫак кивӗ пӳлӗмӗсен ӗнтӗ? Кивӗ пӳлӗмӗсене.
Вара хула пуҫлӑхӗн хула пуҫлӑхӗн пӳлӗмне вара писательсен союзӗн писательсен пӳлӗмӗ туса пачӗҫ.
Ку аллӑ виҫмӗш ҫул ӗнтӗ. Аллӑ виҫмӗш ҫулта.
Санов вара ялан журнал редакцийӗччӗ, юнашар радиокомитетчӗ. Вот я дуром жизни я полтавском школе вӗренмекен ӗнтӗ, пырса ҫӳре. Ялан пире самсне лайӑх йышӑнатчӗ. Тӑван Атӑлта та, тӑван Атӑл валли тепӗр пӳлӗм, тӑван Атӑл. Тӑван Атӑла вара Тавлирин тепӗр пысӑк ӗҫлӗ Вӑтӑрмӗш хусенче инкек курнӑ писательсене илсе килсе вырнаҫтарса ӗҫ парса пурӑнмалла тӑвас тени. Илсе килсе ӑҫтан? Ялти ссылка. Ссылкӑра? Тавӑрса. Тавӑрса.
Вӑл сӑнмасан ҫавӑн пеккисенчен пӗри вӑл Митта Ваҫҫей пулчӗ.
Николас нине сикре кӗни талпи пулнӑ. Аха, тӑр, ҫине тӑрса. Авторитет ҫав тери пысӑк пулнӑ вара. Аха.
Вара тӗлӗнсе кайнӑ эпир Митта Ваҫлейе. Митта Ваҫлейе умсӑр висене пӗлеп эпӗ. Аха. Ҫухалнӑ тесе каласынче и папа та Митта Ваҫлейе. Митта Ваҫлейне вара тӑван алдашлеме вырӑн туса пачӗ. Вӑл юнашар, талӑрпа юнашарах ӗҫлетчӗ. Тата тепӗр пысӑк ӗҫе, ун чухне писательсен пӗлтерменӗ Ядев сумӗ пысӑк. Совет Союзӗнче писатель профессийӗ пур, халь писатель профессине пӗтерчӗҫ. Ӑна пӗтерекенӗсенчен пӗри ҫар ОДПР пуҫлӑхӗ пулчӗ ӗнтӗ вӑл. Жириновский. Жириновский мӗншӗн тесе ӑна питӗ лайӑх пӗлетӗп. Пинер тӑхӑрҫӗр сакӑрвун тӑххӑрмӗш ҫулта Ростовский писательсен союзӗ интереслӗ съезӗ ҫавӑнта пынӑ. Сӑмах памарӗҫ. Ҫавӑнта кӑшкӑраҫҫӗ вара, я вас отомщу, дети, уничтожу, дети, кӑшкӑраҫҫӗ в сарае. Михаил Николаевич, писатель пулса кӗнеке кӑларакан ҫын унӑн стаж пек шутланӑ. Ҫын пек Стаж шутланнӑ, ҫапла.
Эпӗ калӑпӑр, мана писатель совесне пинне тӑхӑрҫа. Союзра тӑракан ҫын.
Да, пинне тӑхӑрҫар утну тӑваттӑмш ҫулта союза илчӗҫ те. Эпӗ утну улттӑмш ҫулта кӗнекепе мӗнле издательство расчетӗмче унан кайрӑм писатель профессионал пулса ӗҫлеме тытӑнам. Ман зарплата мӗн? Ӗҫ стажӗ пынӑ. Зарплата таврашла укҫа? Тата итлев.
Вара Талвирӑн идейинче, писательсене ун чухне ӗнтӗ пирӗн писательсен союзӗ йышлӑ мар. Ҫавӑнпа писательсен союзне илес право ҫук. Совет Союзӗнче илме пултарнӑ Мускавсем хӑйсем илме пултарнӑ Ленинграда тата республикасенче Дагестан. Вара писатель мӗн талпирнӑ идейӑм хамӑр мӗн Шупашкарта илессипе ӗнтӗ пӗртак писательне йышне ӳстерес тесе вара санашӑн тӑрӑшаттӑм. Астӑвап, мӗн ӗнтӗ пӗррехинче ҫак Митта Васильевич таврӑннӑ ӗнтӗ йӗрке тӑрӑх писательн союзне малтан секцие пухса тухассем. Секцие пулассем вара писательсен пухӑвӗнче ырлаҫҫӗ. Кайран писательсен правленине ҫирӗплетет те вара Мускава ярать. Талбиринче ӗнтӗ вот писательсен йышне вӑл самай мӗн турӗ. Хамӑрӑн чӑваш писательсен союзӗ илмелли право туса пачӗ ӗнтӗ писательсен союзне. Унсӑр пуҫне писательсем ун чухне хваттирсӗр мӗнде хула та пӗчӗккетех ӗнтӗ. Астӑвап, алга мӗн пурӑнатчӗ Черешевск урамӗнче йывӑҫ ҫуртра пурӑннине астӑвап. Хул урлӑ мӗн кӗвенчепе икӗ, икӗ витресакна шывӑспа каҫать. Хӑй асӑннӑ ахӑртанла курнӑ сан пекенте. Вара ҫав мӗн писательсен союзӗн йышӗ ӳсессин литература мӗн фончӗ пурӑнде СССР писательсен Союзӗн шумӗнче литература фончӗ, пуян организаци вӑл, питӗ пуян организаци. Вара вӑл ҫав Шупашкарта ҫак фондӑн чӑваш отделени турӗ. Чӑваш отделени туса писательсене хваттерсем пама тытӑнчӗ. Пӗтӗм союз членӗсем пурте хваттерле пулчӗҫ. Ну, пӑхсассӑн та хулара хӑпарнӑ чухне ҫурт ҫине ҫакса хунӑ. Ҫак ҫуртра Ҫакӑн диспетчер Кокан та, Алка та ҫак мӗнсен чаплӑ ҫуртсенче, ун чухне ҫав... Центрта илнӗ тата? Ҫав ҫуртсене тунӑ Вара асфальт пӗррехинче ялан ҫапланчӗ. Я ун патне кайричченше хамӑр ҫывӑх Вӑл секретарята вӗреннӗ ханча, чейналта вӗреннӗ вӑл, Чамбарин. Она питӗ ҫывӑх курасчӗ вӑл.

Вӗсем пана, мана иккӗлле кӑна панӑ. Вот. Ҫапла. Ҫавӑн пек пулса, ҫавӑн пек пулса вара ӗнтӗ ун инкекӗ те пулчӗ. Хусана тухса кайрӗ.
Инкекӗ мӗн пулнӑ? Инкекӗ вӑл ун чухне пӗтӗм Шупашкарта ҫав аллӑмӗш ҫулсенче икӗ машина итсе. Частный машинӑсем. Иккӗшӗ те писателӗн. Пӗри Тукташӑн, пӗри Талвирӑн. Тавир патне хӑнана килет унӑн шӑллӗ. Мӗнре вӑл Чапаев поселокӗнче главный инженер пулса ӗҫленӗ шӑллӗ. Вара вӑл шӑллӗне ӑсатма машина парать. Каялла тав тусне вара хӗрача медик профиля аса чупса тухать медикина тас тесе. Талвир мӗн ӗнтӗ, ӑна ҫапла Спартике ҫаврӑнса ларнӑ ӗнтӗ, ну куҫӗпе пурпӗр чӗкӗннӗ. Хӗрачана.
Хӗрачана. Хӗрача
вӑл текеннипе мар, хӗрача мӗн ҫине мӗскер калаҫса бордюр пуль бордюр ҫине пуҫӗпе ҫапӑнса. Илсе кайсан? Больницӑна илсе кайса ӗлкӗрнӗ, больницӑра вилнӗ. Вӑт ҫавӑнӑҫсӑр вара кунта хӑш-пӗрисем юри хӗрачана хӑваласа ҫӳресе таптаса тем тӗрлӗ жалобӑсем ҫыратчӗҫ. Ҫырнӑ. Ҫавӑн ҫине писательница писательсене мӗн чухлӗ пулӑшнӑ, ҫавӑн чухлӗ элит тӑвакансем. Вӑрамра мӗн писательсен союзӗнчен кӑларнӑ ӑна, партирен кӑларнӑ. Ҫав пекех шала кӗрсе кайнӑ. Хусан тухса кайрӗ.
Хусанта Навара каялла писательсен союзне илчӗҫ, партине илчӗҫ. Хусанти писательсем?
Тутарсем.
Восстановить ури каялла. Вот сан пек шӑпаллӑ пулса пулмалла.
Кара вӑл Шупашкар Чувашне таврӑнчӗ кунта? Так таврӑнчӗ. Шупашкар таврӑнса хваттер илсе мӗне пурӑнчӗ. Міне агрегат ортне хирӗҫле хваттер илсе. Вот
Эсир каласа тухӑр-ха, унӑн кӗнекисене пӗлекенни Пӑва ҫулӗ ҫинче. Чи паллӑ кӗнеке. Пӑва ҫулӗ ҫинче.
Ӑна Мускавра вӑрҫӑ хыҫҫӑн чӑваш литературин пӗрремӗш пӗтӗм тӗнчене сарӑлнӑ произведени пулӑ.
Акӑлчанла эсир кӑларнӑ тесӗр? Ӑна ич Мускавра. Ҫук, мӗн тен, Австралинче кӑларнӑ тесе каларӗ эсир? Австралире те кӑларнӑ.
Акӑлчанла кӑларнӑ тена вара?
Ага, Австралире те. А перевод никам тутӑр-ши? Пӗлместӗп командирне. Астумасть. Оставили Грузире пулнӑччӗ, Грузинла та пуҫарнӑ пулнӑ.
Миҫе чӗлхене пуҫарни паллӑ мар-и? Паллӑ мар. Ну, пӗлим, республикасен кашни республикӑра куҫарнине билет. У меня сам бельтерге пулнӑ. Палӑртнӑ Мускава тухнӑ пӗр-пӗр Республикӑри паллӑ писательне ытти республикӑсенче пурне те куҫаратчӗҫ. Вырӑслан те куҫарнӑ.
Вырӑсла, вырӑсларан куҫарнӑ. А, хӑйсен национальнӑй чӗлхесен. Хӑйсен чӗлхесен куҫарнӑ.
Ҫавӑн пек. Ун ҫине калӑпӑр, Хусанкай ячӗ те, Ухсай ячӗ те, Кирлипек сарӑлман хан. Вара Талвир председатель ҫине Тантӑшӗсене тӗлӗнпе Мускавра Екатерина палӑртнӑ чӑваш литература кунӗ. Ҫавӑнта мӗн правительство калаҫсан те хамӑрӑннипе калаҫсах пирӗн правительство ҫавӑнта ирттернӗ хыҫҫӑн Яков Ухсая чӑваш халӑх поэзийӗ ят парасшӑн. Талвир Хусангайпа туслӑ тата. Хусангайпа анне вӗсем пӗрле, сӑрсем патне пӗрле ҫӳренӗ. Вара Мускавра калаҫса татӑлать чӑваш литературин социаллӑмӗсене хӑйӗн юлташӗсене ӗнтӗ Хусанкай ҫинчен ытларах калаҫтарать, калаҫма. Хусанкай пултарулӑх ҫинчен. Вара хайхи продюсермен тумалла. Ирӗксӗрех Ухсайпа пӗрле Анда та халӑхпа илсе пымалла. Пӗр харсах.
Вара та вӗсен иккӗшне халӑхпа илсе. А унччен... Унччен Мускавра панӑ ӗнтӗ. Мускавра панӑ.
Мускавран Мускавра сутларса калаҫнӑ хыҫҫӑн те хамӑр промышленноҫ. Добро панӑ Мускавра, кунта Чувашинче, Индийӗсене панӑ.
Унччен маларах Пирӗн шелепе пулнӑ, Элкер, вот, халь тата сӑмах май калап-ха. Эпир чӑваш мене халӑх писателӗ пулчӗ, Мускавра пӑтӑрҫи текен кӗнеке кӑларнӑ. Тепӗр тӗслӗх. Ҫакна май ӗнтӗ. Талбира инкек пулсассине эпир санкцсем ӗнтӗ Талбира пулӑшасшӑн. Ҫыру ҫыртӑмӑр. Правительство ячӗпе. Талир патне, хӑй патне кӗтӗмӗр те калаҫӑпӑр, ҫыхлипӗш. Эпир вӑт сан ҫыру ҫыртӑмӑр, вуларӗ ҫыруне. Паллӑ старашина писательсене. Кама, кам патне каяр-ши тен мутан? Юрӗ терӗ, Элкер патне кайӑр-ха терӗ. Элкер шырах пулать. Элкер патне кӗтӗмӗр. Ӗлкӗр пулса тухрӗ те хайхи сӗтелӗ ҫинчен тӑчӗ те ручки аяккарах ручкине илчӗ те инке инкеке лекнӗ юлташа пулӑшас пулать терӗ. Алӑ пусрӗ. Тӳрех алӑ пусрӗ. Сӑмахне астап, инкеке лекнӗ юлташа пулӑшас пулать. Вара Алпусӗ те тӑхтӑрха тет. тата тет кама, кам патне сире ярасши тет. Алка патне шӑнкӑрланма терӗ. Шӑнкӑрава Саша тет, вот здесь ҫапла ҫапла. Эп тет, Алпусӑм тет, сам патна та ярап тет.

Вӑл ҫав кунран те юлашки ҫулсенче манпа та киле шӑнкӑравлатчӗ. Атя катить, шӑллӑм тет, туххӑ ҫакӑнта тет, килтет манпа та тет. Ҫавӑнта мӗн ҫырма ҫырӑнчӗ тӗлпулупа та тет. Хӑш тӗлне? Хӑш ҫырма тӗлне?
Хӑш ҫырма тӗлнелле? Ҫак сӑрӑ ҫырми. Ҫавӑнта утса ҫӳреттӗм, вӗҫсе вара каласа парать, хӑй ҫинчен каласа паратчӗ.

Тӑван ялне каять те аказӑш ун ҫине мӗн панӑ? Кашни районта панӑ халӑх тӑшманӗ тупма. Краснорядсем пирки пала пулнӑ тӗв. Ку мӗн ялне панӑ, ялта тупмалла пӗҫим. Ялта ытлашши пысӑк материал пурте тӑвансем, мӗнсем кама. Элкер тахҫанах тухса кайнӑ, уже ҫыхӑну пӗтнӗ. Вот тет арслерс тетет. Мӗне хупса лартс тет. Хӑйне? Хӑйне, Элкере.
План тултарман пирки. Элкер вӑл чужой пек пулса кайнӑ вӗсем. Тахҫанах тухса кайнӑ.
Тӑвансем уже суман пӗрех. Елкене курас текенҫи, все, вот, план тултарас тесек, тытса хупасчӗ. Ҫам ҫамрӑк план?
Ялсовет, ялсовет мӗнне исе кайса ялсовет ҫурчӗ тӑпса кайни хушала ӗҫлет. Ай-ай. Мӗн тумалла?

мӗнле саманасем пулнӑ?
Плане тултарма хушнӑ вӗсене, обязательно тултармалла пулнӑ. Хӑш-пӗрсем вӗт-ха планне перевыполнять тума та тӑрӑшнӑ. Тӑрӑшаканни пулнӑ, пулнӑ, пулнӑ.
Вот ҫакна ыйтса пӗлесшӗн хайпа тӗпленрех. Ӗҫ укҫи, калӑпӑр, профессиональный писатель пуласӑн, вӑл ҫав писательсен фондӗнчен пулни. Профессиональ писательсен ӗҫ укҫи ҫук. Ӗҫ укҫи мар ӗнтӗ, ӗҫ укҫи вӑл профессиональ писателӗн кӗнекесем кӑнарасемпе пурӑнмалла. Ун чухне кӑнарасем йӗрки сан пек калӑпӑр хаҫатра ҫичӗ страницӑллӑ пичетлесе машинӑма пичетлесе панӑ ҫичӗ страницӑллӑ статья тухса пулассын тӑватса ал тенке кӑнарасчӗ. Вӑл утма пӗрмеш утини, утма пӗрмеш шухӑшчыни. Мар, эп эп эп тухнӑ эп тухнӑ хыҫҫӑн те вот утмӑлтӑм ҫулхисем хыҫҫӑн. Вот мӗн чӗнӗ ҫак писательсен мне союзу пӗтиччен те вӑл. Хозяйственне гонорар пур, радиора гонорар пур, телевидение гонорар пур пуринте те. Сейчас сейчас пур ӗнтӗ. Ну, тратировать деньги пысӑк укҫа был.
Учитель зарплаты.
Эпӗ аслӑ вӗреннӗ чухне ҫав мӗнле педучилище вӗреннӗ чухне те ҫакӑнтан Раҫура Кузьма Чулкас ӗҫлет. Ҫукҫа пичетленсен килетпӗр. Мӗн те ӑҫта ӑҫта каймалла Чулкас патне. Вот сӑвӑ вуламалла. Чулкас пире яланах кӗтсе илетсем. Вот тет сӑвӑ вулама килтере. Сахал сӑвӑсене кӑтартар-ха. Сӑвӑсене пара пӑрта. Ой, лайӑх сӑвӑсем вулап, вулаппӑр тет. Давай, тет, ҫыратпӑр тет. Ҫыратпӑр, ыран Канара килме килӗҫ тет. Ыран Канара паратчӗҫ. Тӳрех пулмӗ Ага. Самана сӗмбит мӗн пулнӑ, йӗркеле пулнӑ. Унсӑр пуҫне литература, мӗн совещанисем, мӗн пур Литвунтан пулӑшу ҫилме пултарнӑ. Пулӑшу

Пӗр тираж вун пилӗк пин пӗр тирашланать. Ҫирӗм пин пусассӑн уже иккӗмӗш тиражшӑн тӳлетчӗҫ. А Мускавра кӗнеке нихҫан пӑтӑрпине кая пулман. Икӗ тираж пулнӑ чух? Икӗ тираж.
Е тата ытларах. Ҫавӑн пек унсене пурӑнма пултарнӑ. Вара писательсем эпир Мускава эпӗ килте ӗҫлесе ларап, вӑхӑт вӑхӑта кунта ӗҫлесен арма калапӗнче вот мӗн Мускава кайса килем халӗ вӑл ман мажор ҫав тери маттур ҫын пулнӑ кайса кил кайса кил тетсем самолет ҫине билетле виҫ тенге Шупашкартан пӗчетет самолет?
А? Шупашкартан пӗчетет?
Мускава самолет? Аха Шупашкартан Мускава вун виҫ тенге осталось питӗ лайӑх

кӗнекесем. Документлӑ документ ҫук-и? Романсем. Романсем. Романсем. Миҫе роман? Ҫитса роман.
Роман ҫырнӑ писательсем пирӗн мӗн Чӑваш Республикинче? Чӑваш Роман ҫырнӑ писательсем ӗнтӗ Турханта та пур, Паллисенчен Мранька, Мранька, Николай Николаевич Юхма. Юхма.
Ҫавсене пысӑк пӗлмелле. Сан сан те пулсене. Ну, кунта пире чи урӑхларах япала каласа параҫҫӗ. Ҫӗркке кӗнни ҫав тесе шутлана. Никам та Калӑпӑр, кувшинкӑра, кувшинка кам вӑхӑтӗнче пулнӑ? Кувшинкӑра кану...
Кувшинкӑра тӑваканӗ каллех талвир пулнӑ. Литфон урлӑ, вӑл литфон ҫурчӗ вӑл, Кувшинка. Кувшинка ҫурта ӑна аллӑмӗш солнце тунӑ.
Эп ӑна хӑҫан туниси пӑхман. Тунӑ та кайран писательсене ҫавӑнта янӑ пуль тесе шутланӑ. Вӑл литфон ҫурчӗ пулнӑ вӑл. Литфон ҫурчӗ Унта юнашар кайрӑм вара композиторсене тума килӗнчӗҫ. Натали композитор. А пӗр ҫурт пӗр мӗнле кумӑрӗсем? Пӗр пасарка мар?
Композиторсем валли уйрӑм пӗр хутлӑ икӗ ҫурт пулӗҫ.